דער וואך איז פרשת בלעשכו, און ס'שטייט די מעשה וואס די אידן האבן זיך אפגערעדט אז זיי האבן נישט קיין פלייש, די מעשה פון די צלב. סאו וואס איך זע פון די מעשה פון די צלב, וואס דאס מיינט ווען א מענטש קוקט וואס ער האט נישט, און א מענטש וואס קוקט וואס ער האט יא. די איידיע אין ענגליש ווי מ'זאגט, אפרישיעטינג. די אידן, כלל ישראל, זענען געווען אין די מדבר. זיי האבן געזען ניסים פון יציאת מצרים, זיי האבן געזען מתן תורה, זיי האבן געהערט די דיבור פון אייבערשטער, זיי זענען געווען א דור דעה וואס אונז האבן נישט קיין שום מושג משג זיין ווי אזוי די אידן ווי אזוי כלל ישראל איז געווען דעמאלטס. און זיי האבן באקומען מאן יעדן טאג, ווייסט דאס מיינט? שטעל דיך פאר דו שטייסט אויף צופרי און ס'דא דא א פעקל עסן אנגעגרייט פאר דיר, ס'זאל זיין די מינע און יענע מינע, בארעם ליין דו דארפסט שוין ארויסגיין ארבעטן דארפסט דיך נישט גיין זארגן ווי עס צו באקומען, און דאס איז געקומען דירעקטלי פון די אייבערשטער יעדע צופרי, און. ס'האט זיי גארנישט געפעלט, נאר וואס דען, זיי האבן נישט געהאט קיין פלייש, סאו די די פילינג ווייסן אריינבייסן א גוטן שטיקל סטעיק דאס האט געפעלט, איז מילא וועגן דעם גייט מען מאכן א גאנצע עסק, וואס טייטש דאס? ווייל א מענטש וואס איז נישט צופרידן מיט זיך עט קיינמאל נישט זיין צופרידן, ס'איז דא מענטשן היינט. וואס דרייען זיך ארום און זאגן דו ווייסט וואס איך בין נישט העפי ווייל איך האב נישט קיין מיליאנס אין די באנק אדער איך האב נישט דאס איך האב נישט יענץ איך האב נישט אהער איך האב נישט אהין יעצט הייב אן קוקן ווען די מענטש זאגט ער האט נישט איז ער חס ושלום א געלעמטע מענטש סטאק צו א ווילטשעיר ניין ברוך השם ער שטייט אויף צופרי ער קען ארום גיין, ער קען זיך א עצה געבן, ער דארף נישט צוקומען צו פערסאנעל אסיסטענטס יעדן טאג, וואס ליידער איז דא מענטשן וואס דארפן יא צוקומען צו דעם, האסט אמאל הנאה געהאט פון דעם? האסטו געקוקט אויף די זאכן און און ס'איז נישט נאר דאס. סאו וואס איז מיט די איידיע פון האסט א הויז ווי צו וואוינען, האסט האסט משפחה, האסט חברים, די קענסט רעדן מיט מענטשן, די האסט מיט וועם צו רעדן, וכו' וכו', האסט געקוקט אויף די זאכן? און ווער רעדט נאך אפילו מיט די מענטשן, זיי האבן פרנסה, די חודש ווערט געדעקט, איז פארוואס עפרישיעטסטו נישט די זאכן? סאו וואס טייטש דאס? ווען דער מענטש זאגט ווען איך האב ווען נאר דאס און דאס וואלט איך געווען העפי טייטש אז ער דרייט זיך אליינס אן זיין מיזערי. ווייל ער אז ער נישט צופרידן וואס ער האט יעצט פארוואס זאל ער זיין צופרידן דעמאלטס לאמיר זאגן ער האט האבן מיליאנס אין באנק אדער וואסערע חלום ער זאל נאר וועלן האבן. וואס גייט אים דעמאלטס מאכן זיין צופרידן? סאו דאס איז פשט ווען א מענטש איז אנעפרישיעיטעד איז ער קיינמאל נישט עפרישיעיטעד, נישט קיין חילוק וואס די מצב איז, און דאס איז געווען א זאך פון כלל ישראל וואס אונז קענען זיך לערנען, אז כלל ישראל האט געהאט אלעס אבער זענען געווען ביזי קוקן אוי כ'האב נישט דאס כ'האב נישט יעדע קליינע דיטעיל האבן זיי קאמפלעינט.

און אז נישט קען מען אויסקוקן ווי איינער וואס קען האבן אלעס און ער איז קיינמאל שוין צופרידן.